א גוט מארגען! א גוט מארגען! אלע חשובע דייווערס מאכן איר אויף טאפ א גוט מארגען! היינט האלט מען שוין יעצט דא פרייטאג פרשת פנחס די זומער שוין כמעט אריבער געגאנגען וואס האט זיך יעצט אנגעהויבן? איי נאו ס'לויפט אזוי שנעל נעכטן אום שבתון בתמוז האט מיך איינער געשיקט א מעסעדזש אז אזוי ווי ער האט אויסגעהערט דעם שיעור זאגט ער ער איז געווען נישט געהעריג ביי זיך נארמאל די קאפי איז נישט געווען ס'איז געווען נאך נישט געהאט דעם דעם נישט נאך נישט געהאט דעם געהעריג דעם גאנצן זאך אזוי ווי ער צינדט אן דעם שיגעעלע ווערט אויף יעדן טאג האט ער גלייך אויסגעהערט וויאזוי מ'האט אויסגערופן אויפן שיעור פארוואס פארוואס ס'הייסט פארוואס מ'פאסט שבת ובתמוז. און דאס האט אים געגעבן אזא צינד אן, און ער האט עס האט אים געמאכט סענס, עס איז געווען זיין גרינגסטע טענות וואס ער האט אמאל געהאט. די היינטיגע שיעור איז געספאנסערט געווארן דורך ידידינו פון די תומכי השיעור און פון די לומדי השיעור, און א שטיקל חברותא אויך מיט די מגיד שיעור ר' פשי' סאלאמאן, וואס אינטערעסאנטע זאך פאריגע וואך האבן מיר זיך באגעגנט איך מיט אים מיט נאך א אינגערמאן א בחור א חתן, און מ'האט געכאפט א שמועס, מ'האט גערעדט פאר א האלבע שעה דברים נשגבים, יענער בחור איז דאכציך פון ארץ ישראל, ער געדענקט מיך פון מאראקא, אונז זעמיר געווען צוזאמען ביי די שיעור, און ווען זיין ישיבה איז געגאנגען האט ליפא פרידמאן געמאכט א כינוס א ספר תורה אין מאראקא ביי ר' עמרם מענדי וואן, און איז די גאנצע ישיבה געקומען, און איך בין אויך געווען דארטן, על כל פנים ער געדענקט מיך פון דארטן, אונז כ'פריי מיך צו טרעפן, אונז האבן געשמועסט, ער האט מיך זייער גערט חתונה האבן, און ער גייט ער דארף זיך ער דארף צוזאמשטעלן דא געלט און ער האט געארבעט דא שווער און שי האט זיך באקאנט געמאכט מיט אים אויך דעמאלטס און ליידער די וואך האט מען געהערט א שרעקליכע מעשה עס איז געווען א עקסידענט און ער איז געווארן גאר שווער פארוואונדעט און מען דארף מיר דארף מתפלל זיין פאר אים סאו האט שי געזאגט אז וויל ער זאל מרמז זיין דער שי ר אז די עיקר מען זאל אויסרופן דעם עולם זאל מתפלל זיין כ'קום שבת אל שבת הי מליזק לפי קרובי לבוי, די נאמען צו צו די מנין יעצט בשעת מ'לערנט איז מאיר פנחס,
בן הודת אסתר,
אז זיי האבן א רפואה שלימה, זיי גייען צו די חופה, בשעה טובה ומוצלחת, געזונטערהייב, מ'מאך אייביג רש ס גיט אויף יעדן איינס אלע זאלן זיין געזונט און שטארק, אלע כוחות. שוין, לאמיר אריינגיין גלייך אין דעם אין פרשה. ממש יישר כח פאר די. קאפיטל ק ו, פסוק מ ד, ס'איז אביסל א לאנגע פרשה, אבער אונז גיימער גיין שנעל, די גרויסע זאך איז אז קריעה מעוררת הזמן, און אין די פרשה ווערט דערמאנט אלע יום טובים כמעט, און במילא ס'איז יום טוב אינדערוואכן, ס'איז א יום טוב'דיגע חדשי'גס איז די דריי וואכן וואס די ספרים הקדושים זאגן אז בכלל די דריי וואכן זענען כנגד פסח שבועות און סוכות, אבער פנחס אליינס איז כנגד אלע יום טובים, במילא מען גייט האבן אזא טעיסט באורד, א מוט באורד פון אלע יום טובים, אלע שלומים, אלע חגיגות, און אלע קרבנות, און אלע חתוסות, און עולהוסות, און אלע זאכן. סאו לאמיר אריינקריכן גלייך קודם גיימיר ענדיגן די ביצוע.

פארוואס ווערט דערמאנט דא דער שרח? ווייל שרח יעדער ווייסט דאך די מעשה אז ס'איז געקומען דעמאלטס ווען יוסף איז געווען צוויי און צוואַנציק יאר אוועק פון זיין טאטן, דער טאטע האט נישט פארגעסן פון אים, דער טאטע האט געוויינט יעדן טאג פון אים, און זיך געבענקט נאכן זון, און דאס איז געווען אזא מין פעין, אלע קינדער האבן זיך געשעמט צו טרעפן די טאטע אייביג, זיי האבן געהאט גילט, זיי האבן געפילט אייביג ווען זיי טרעפן די טאטע, האבן זיי געוואלט אריין צו עוואוידן צו רעדן וועגן יוסף, אבער יעקב האט קיינמאל נישט פארגעסן פון אים. סאו אזוי ווי ס'איז געקומען די נייעס איז שרח בת אשר געקומען מיט א פידל צום אלטן זיידע יעקב, קום מיר גלייך צו זיידעניו, זיידעניו, אוי זיידעניו, זיידעניו, איך געדענק שוין נישט די ניגון, אבער זיי האבן געקומען פארציילן די גוטע בשורה אז. יוסף לעבט נאך! אה! נישט נאר יוסף לעבט נאך, ר' מוישל אין מצרים, און ס'איז געווען אזא שמחה פאר יעקב, א טאטע זאל עס קיינמאל נישט פארשטיין אפילו וואס דאס מיינט, זיי זאלן שיקן מיט אזעלכע מין זאכן, אבער די וואס האבן שוין אזאנס מיטגעמאכט אז מ'האט נישט געהאט די זון פאר א לאנגע צייט, און אויב מ'האט מען שוין יא זוכה געווען צו קענען טרעפן דאס קינד, ס'איז א געוואלדיגע גרויסע שמחה, און פאר דעם האט זי באקומען מורא'דיגע סאך שכר, ווי ס'שטייט אין רשי אז זי האט נאך געלעבט דעמאלטס, אין אנדערע ספרים שטייט אז זי איז געבליבן לעבן, ווי שטייט אין די גמרא אז זי איז געבליבן לעבן?
אלע משפחות בני אשר לפקידים ושלושים וחמישים אלף, דאס איז דרײַ און פֿופֿציק טויזנט וארבע מאות און פֿיר הונדערט בני נפתאל נפתלי למשפחותם, ליחצל, אויך איז געווארן פעימאס ביי יאסל שפירא יחצל, כ'ווייס נישט אויב עס איז געווען וועגן דעם צו ווען עס איז נישט, אבער ליחצאי משפחת היחצאילי לגיני,

ס'איז פארטי, וואו! דאס האט ער געטראפן א גאנצע זאך פארוואס טאקע הייסט פארטי פייוו פארטי פייוו, ווייל ס'גייט נאך נאך משפחת נפתלי. אלה פקידי בני ישראל, פשי א גוטע נעם איז דאס, אלה פקידי בני ישראל, די צאל פון די אידישע קינדער איז געווען שש מאות אלף זעקס הונדערט טויזנט ואלף ושבע מאות און א טויזנט זיבן הונדערט און שלושים און דרייסיג. זייער אינטערעסאנט ווייל דאס איז געווען אזוי ווי מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, די זעלבע זאך, נאר עס איז נישט געווען די זעלבע מענטשן, עס איז געווען א גאר א נייע דזשענערעישאן. זאג איך הייבט מען קען יעצט אנהייבן א נייע א נייע פרשה דא, וידבר ה' אל משה לאמר די אייבערשטער רעדט צו משה אזוי צו זאגן, ל ע ל תיך אלי כי ארץ בנחל במספר שמות, פאר די וואס מען האט יעצט געציילט, וואס זענען צוואנציג און העכער, זיי זאל צוטיילט ווערן דאס לאנד בנחל אלס א ארבטייל, יא, אלס א זייער אונערשיפ, במספר שמות. מיט לויט די צאל פון די נעמען. לרב, פאר די וואס האבן מער מענטשן, פון צוואנציג און העכער, תרבה נחלתו, זאלסטו פארמערן זיין נחלה, ולמעט, און פאר שייווער מיט ווייניג מענטשן, תמעט נחלתו, זאלסטו פארמערן ווייניגער זיין נחלה. איש לפי פקידיו, יעדער איינער לויט זיין צאל וויפיל זכרים העכער צוואנציג ס'דא דארטן זיין שייווערט. יתן נחלתו, אזוי זאל געגעבן ווערן זיין נחלה. אך בגורל, נאר מיט א גורל יחולק זאל ווערן צוטיילט צו ארץ דאס לאנד, לשמות, צו דערנעמען מצות אבותם פון די שבטים פון זייערע עלטערן, יחולק זאל זיי באקומען א נחלה. על פי הגורל תחולק נחלתו, לויט די רייד פון די גורל, ס'איז געווען א נס און די גורל האט גערעדט פון זיך אליינס, די רשי זאגט, די גורל האט פארציילט, היינט איז שוין נישט קיין נס, היינט, מ'נעמט ארויס די גורל רעדט, היינט איז דא אלעס.

ווייסט פארוואס מען דארף דאס דערמאנען דא? ווייל קהת האט געהאט דעם עמרם, און עמרם איז געווען ווי מען זאגט רויעל פעמילי דא, מען דארף וויסן דא פון ווי קומט משה אהרן. בשם אשת עמרם, די ווייב פון עמרם האט געהייסן יוכבד בת לוי, אשר ילדה עושה ללוי במצרים, וואס איז געבוירן געווארן צו לוי אין מצרים, ותלד עמרם, און פאר עמרם איז געבוירן געווארן את אהרן די ערשטע קינד, ואת משה די נעקסטע קינד, ואת מרים אחות עמרם און אויך זייער שוועסטער מרים, מרים איז געווען עלטער.

יא יתכן, יא יא.
מזל טוב. ס'איז מ ד אב ע. ניין, די בחורים דא האבן נישט קיין בעיביס. עס איז שוין פון די זונטאג שיעור ג פרייטאג און זונטאג האבן מיר דא געסט אזוי ווי אונז האבן שוין געשמועסט. און איינער וואס וויל נאך אריינקומען דא קען אויך זיך ווענדן דא צו ר' פיני און מען גייט מאכן סדר, מ'וועט מאכן פלאץ. סאו בשם אקעי סאו ווייס מען דארט מרים מזל טוב מרים איז געבוירן געווארן אין חותם. סאו די מ'האט שוין גערעדט אפאר מאל אז די ר' משה אין קראקע האט דארטן אויכעט זיין ברודער געהייסן אהרן און זיין שוועסטער געהייסן מרים, און אויף מרים'ס קבר שטייט דארטן פוי נטמן מרים אחות משה ואהרן, הייליגע פלאץ דארטן. ויוולד לאהרן, און צו אהרן איז געבוירן געווארן את נדב ואת אבי את אלעזר ואת איתמר, פיר קינד, פיר זין, נדב און אבי, אלעזר ואת איתמר. וימות את נדב ואבי, און נדב ואבי זענען נעבעך געשטארבן בהקריבם אש זרה לפני ה', זיי האבן דארטן געברענגט א פארן פייער פארן אייבערשטן, ויהיו פקודיהם שלשה ועשרים אלף, און זייער צאל איז געווען. דרײַ און צוואַנציק טויזנט כל זכר יעדע מאמע ביי חודש ומעלה, כי לא הספקתי בדרך בני ישראל, ווייל מען זיי נישט געציילט צווישן די אידישע קינדער דארטן, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל, מען האט זיי נישט געגעבן א נחלה פון צווישן די אידישע קינדער, און וועלכע מען האט געציילט העכער צוואַנציק האבן באקומען א נחלה. אילו פקיד המושב אלעזר הכהן, דאס זענען די צאל די געציילטע וואס משה און אלעזר הכהן אשר פקדו וואס זיי האבן געציילט דאס בני ישראל די שקידים ביי ערבות מואב א יאר דיין ירח איך חזק אויב נאכנישט גייט נאך אדורך א גאנצע פרשה ווי לאנג מ'וועט אנקומען צוויי פרשות נאך ביז מ'קומט צו די לעצטע ווערטער פון די ספר דאס מיינט האבן געציילט דארט ביי ערבות מואב ביים ירדן ירח מ'האלט שוין ביים אדורך גיין כמעט אריין קיין ארץ ישראל איבער איילה. לא היה, און ביי די לא היה איש איז נישט געווען קיין מענטש בין פקידיו פון די געציילטע משה אהרן הכהן פון משה אהרן כהן אשר פקד את בני ישראל וואס זיי האבן געציילט די אידישע קינדער במדבר סיני אין מדבר סיני באנהייב פון די פֿערציק יאר די איז נישט געווען כי אמר השם להם ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט פאר זיי מותי ומית במדבר זיי וועלן שטארבן אין מדבר וועגן די גזירה פון די מרגלים ולא נותר מהם איש עס איז נישט איבערגעבליבן פון זיי קיין מענטש כי אם נאר כלב בן יפונה וישי בן נון דאס זענען געווען די צוויי מרגלים וואס האבן נישט געטון די עבירה און זיי זענען געבליבן דארטן. ותקרא אבנו, דא קומט אריין די פרשה פון די בנות צלפחד, דאס איז די ערשטע וואס די פרויען האבן זיך פארלאנגט זייער רייץ און זיי האבן עס באקומען, ותקרא אבנו, און עס האבן זיך דערנענטערט די בנות צלפחד די טעכטער פון צלפחד בן חיפר, בן גלעד, בן מכר, בן מנשה, ער איז געווען א בן אח א בן פון מנשה, יחוס איז געווען אויך די משפחה איז מנשה בן יוסף, עס איז געווען די זון פון יוסף, ואלה שמות בנות צלפחד, דאס איז געווען די נעמען פון זיינע טעכטער, מחלה. נויו וחגלו און מילקו וסירצו ואת המועד נא און זיי האבן זיך געשטעלט לפני משה פאר משה ולפני אלעזר הכהן פאר אלעזר הכהן ולפני הנשיאים פאר די נשיאים וכל העדה פסח אוהל מועד ליימער אזוי צו זאגן זיי האבן געהאט זייער זאך אבינו מת במדבר אונזער טאטע איז געשטארבן אין מדבר והי' לא היה בתוך העדה און ער איז נישט געווען אין די געמיינדע הנודעים על השם וואס האבן זיך פארזאמלט אויפן אייבערשטן ביי דעת קורח ביי די געמיינדע פון קורח כי בחטאו מת, נאר וועגן זיין פריוואטע זינד, ער איז נישט געווען קיין חוטא מחטיא זיין רבים, ער האט נאר געטון א אייגענע זיין אייגענע זינדעלע, און וועגן דעם איז ער געשטארבן, און במילא ובנים לא היו לו און זינען האט ער נישט געהאט, למה יגור השי ם אביני מתוך משפחתו, פארוואס מיין טאטנס נאמען דארף ווערן ווייניגער פון זיין משפחה, פון צווישן זיין משפחה, כי אין לו בן, ווייל ער האט נישט קיין זון, תנו לנו, געב פאר אונז א כיסוי א ארבטייל דארטן בתוך אחי אביני צוזאמען צווישן די ברידער פון אונזער טאטע, ווייל ווען ער וואלט געהאט א זון, וואלט ער געיאשנט זיין אכלה, ממילא האבן מיר איכער, לאמיר אונז צויאשענען. ויקרב משה את משפטן לפני ה', משה איז גלייך געגאנגען צום אייבערשטן און געזאגט זייער, פארגעלייגט זייער טענות. ויאמר ה' אל משה למה, דער אייבערשטער קומט צו משה אזוי צו זאגן, כיין, גערעכט, בנוסח אל אף אחד. גוט האט דאס געזאגט, בנות ישראל אף אחד, דוברות, זיי האבן גוט גערעדט, נשא און טיטן להם, זיי האבן טאקע געגעבן אחיזת נחלה בתוך אח אביהם, א אפטייל צווישן זייערע, אזוי ווי זייער ברודער פון זייער טאטע וואלט באקומען, והעברת את נחלת אביהם להם, און זאלסט איבערגעבן, זאלסט אריבערפירן, די נחלה פון זייער טאטע צו זיי. ועל בני ישראל, און צו די אידישע קינדער תדבר זאלסטו רעדן אזוי להם רצון איש, א מענטש, קיומעס אויב וועט שרן מיר ביין איין לוין א זון האט ער נישט, נאר ווארט מ'ס הכנסה לביתו גייט ער אבער געבן די נחלה פאר זיין טאכטער, ואם אין לו בת אויב האט ער נישט קיין טאכטער, נשאת מ'ס הכנסה לאחיו זאל ער געבן פאר זיין ברודער, ואם אין לו אחים האט נישט קיין ברודערס, נשאת מ'ס הכנסה זאל מען געבן זיין נחלה לאחיו צו די ברודער פון זיין טאטע, ואם אין אחים לאביו אויב זיין טאטע האט נישט געהאט קיין ברודערס, נשאת מ'ס הכנסה לשאירו צו זיין קרוב, הקרוב אליו ממשפחתו וואס איז נאנט צו אים פון זיין משפחה. דאס הייסט פון זיין טאטן זיין וויזיט און רופן משפחה, ויורש אויס און ער זאל עס ירש'נען והוסיו לבני ישראל, ס'זאל זיין פאר אידישע קינדער לחוקת משפט, א געזעץ פון א דין כאשר ציוה השם, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן את משה דעם משה. ויאמר השם אל משה, און דער אייבערשטער זאגט צו משה, עלה, גיי ארויף אל הר העברים הזה, צו דעם בארג דא פון עברים, דאס איז דער הר נבו וואס ווערט אנגערופן עברים, ווייל יענע פלאץ זענען די אידן אריבערגעגאנגען עברים, over, they went over there, אויבעריין, רעיס הארץ, און דו קענסט קוקן און זען דאס לאנד אשר נשאתי לבני ישראל, וואס איך האב געגעבן פאר די אידישע קינדער, וראית עושה, דו גייסט אים זען, איר זען, ונוספת אל עמיך, און דו גייסט נישט אריינגיין, נאר וואס דען, דו גייסט ווערן איינגעזאמלט צו דיין פאלק, וואס מיינט דו גייסט נפטר ווערן, גם אתה כאשר נעשה אהרן אחיך, דו אויך, אזוי ווי דיין ברודער אהרן, מיינט צו זאגן א מות נשיקה, עס גייט צו האבן. באט די עקשול סטארי וועט מען שוין זעהן שפעטער אין זושא ברכו און אנדערע פלעצער באט דא קודם ווען מען פארציילט עס זאל מען זאך אייגל מיט קאשע מוריסן פי פארציילט ער פארוואס ווייל ס'איז געווען די ביי מדבר צין ביי מריבה ס'איז איידער עס האט זיך ווידער געשפעניגט דארטן אין מדבר צין ווען ס'איז געווען די מריבה די קריג די קריגעריי פון די געמיינדע להקדיש שני עטס האט זיך מיך געקענט דעמאלטס הייליגן מיט דעם וואס האט זיך גערעדט צום וואסער אבער עטס האט ווידער געשפעניגט מיין געפיל ביי מים דורך די וואסער לעיניהם פאר זייערע אויגן און זיי און אז זיי זאלן זען עס זאל ארויסקומען קידוש השם היים זיי זענען מים מריבת קודש די וואסערן פון די קריגעריי פון קדש מדבר צין וואס איז אין מדבר צין. וידבר משה אל השם לאמר, און משה האט גערעדט צו די אייבערשטער אזוי צו זאגן. וואס זאל איך טון דא זאגן וואו מיין א א ווען משה זאגט ער אקעי איך גיי שטארבן, איך זארג מיך פאר די קהילה פאר די קהל, דאס איז א עכטע לידער, ער רעדט נישט וועגן זיך יעצט, ער זאגט יעצט אבאוט די פיפל, ווער נעמט איבער? ווער איז די נעקסטע רבי? זאל מען מאכן ממלא מקום צו יחי? וואס טוהן מיר אונז דא? ודבר אשר משה לאמר זאגן, יפקוד השם אלקי אריכות, דער אייבערשטער זאל שטעלן, ער זאל באשטימען, דער אייבערשטער אלקי אריכות, דאס מיינט צו זאגן, דער אייבערשטער פון די גייסטן, פון די אלע מיינונגען, לכל בשר פון יעדן, ער ווייסט דאך אלעס, דער אייבערשטער ווייסט דאך, די מענטשנ'ס מיינונג איז נישט גלייך צו אנדערע מיינונג, ממילא האבן זיי אלע ריזענס, אבער דער אייבערשטער, ער ווייסט דאך אלעס. און ער פארשטייט דאך ניט אלעס, ער זאל שטעלן איש א מענטש הלואי דער אב דער געמיינדע, אשר יצא לפניהם, וואס וועט ארויסגיין פאראויס פאר זיי למלחמה, נישט אזוי ווי די גוי'אישע קעניגן וואס זיי זיצן אינדערהיים און שיקן נאר די דזשענעראלס זאלן גיין, נאר די אידן, משה רבינו איז ארויסגעגאנגען צו שיחון האמורי און צו אלע די חברה, יואל?

דאס איז נישט אזוי ווי די קעניגן פון די גוישע קעניגן שיקט מען ארויס אז די די חברה זאלן פייטן, ער זיצט זיך באקוועם אויף האטעל אינדערהיים, נאר מען גייט ארויס מלחמה האלט מען זיי לידער מען גייט ארויס אז שיבער אויפן אים, ער וועט צוריק אריינקומען שטארק פון די מלחמה פאר זיי וואס שיוציאם, ער וועט זיי ארויסטראגן מלחמה מיט זיינע זכיות וואס שיביאם, ער וועט זיי אריינברענגען מיט זיינע זכיות ולא ציה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. ס'זאל נישט זיין די געמיינדע אזוי ווי א שאף וואס זיי האבן נישט קיין פאסטעך און זיך ארומדרייען אן קיין לידער. ויאמר ה' אל משה, די אייבערשטער זאגט צו משה אזוי, קח לך נעם פאר דיך את ישי בנין, נעם דעם ישי בנין, לך, ער ווייסט ווער דו ביסט, דו קענסט אים, ער איז דיך גוט באקאנט, נעם ישי בנין וואס ער איז איש א מענטש אשר ריח בו, וואס איז דא אין אים א גייסט, ער פארמאגט אלעס וואס דו האסט געבעטן, אז דו האסט זיך געבעטן מ'זאל נעמען א מענטש וואס. וועלכער קען גיין אנטקעגן יעדן איינעמס גייסט, ער איז עס, ושמחתי את ידך זאלסט אנלאנען דיין האנט אויף אים, אוליו אויף אים. דאס איז די ערשטע מאל וואס מען זעט סמיכה. און פון דארטן אן עד היום הזה, אלע סמיכות קומט פון דארטן. עס האט משה קיבל תורה מסיני, און נאכדעם האט ער עס איבערגעגעבן און מסרו האט עס איבערגעגעבן פאר ישעי', און ישעי' פאר די זקנים. וויאזוי האבן זיי עס איבערגעגעבן? דורך סמיכה. און אים היינט אויך, א רב וויל זיין רב מוז ער באקומען סמיכה. און מוז באקומען סמיכה פון איינעם וואס האט באקומען סמיכה פארדעם. און יענער האט באקומען סמיכה פון איינעם וואס האט באקומען סמיכה פארדעם. סאו דער סומך איז א קאנעקטער פון משה רבינו אל דער עד יום הזה. ובמעלתו עושה און זאלסט אים שטעלן לפני אלעזר הכהן פאר אלעזר הכהן ולפני כל העדה פאר די גאנצע געמיינדע וצביסו עושה און זאלסט אים באפעלן לעיניהם אנטקעגן זייערע אויגן און זאלסט אים אויך אנזאגן ער זאל וויסן אז די אידן זענען מוטשענערס און ווידערשפעניגערס און אזוי זאל ער עס אננעמען ער זאל פארשטיין פון וואו מען קומט דא. זיי וויסן וואס ער נעמט איבער דא. ונשאת מעל הודך, זאלסט נעמען פון דיין שיינקייט אויף פון דיין שיין אויפן פנים אליו, אויף אים, ער זאל אויך האבן א שיינעדיגע פנים, אזוי ווי שטייט כקרן אור פניו, ער האט געהאט א שיין, געב אים אויך איבער די לייט, די שיין. ונשאת מעל הודך, למען ישמעו יקא לדעת בני ישראל, אזוי אויך האט כדי די אידישע קינדער זאלן אים אויך צוהערן, אויסהערן. ולפני אלעזר הכהן, און פאר אלעזר הכהן יעמוד זאל ער שטיין. ווען ער דארף ארויסגיין אויף צו א מלחמה, ושאל לו, און ער זאל אים פרעגן, במשפט אויף אירם, אין די פסק וואס די אירם און תימם זאגן, אירם און תימם, אירם מיינט צו זאגן ס'מאכט ליכטיג זיין רייד, און תימם מיינט ס'מאכט גאנץ זיין רייד, לפני השם פארן אייבערשטן על פיו, לויט זיין באפעל, מ'רעדט מען פון די כהן הגדול, פון יצא זאלן זיי ארויסגיין, ועל פיו און לויט זיין באפעל יבואו זאלן זיי אריינקומען, הי וכל בני ישראל, ער, ישעי', און די אלע אידישע קינדער איתו מיט אים, וכל העדה און די גאנצע געמיינדע, דאס מיינט צו זאגן די סנהדרין. ויעש משה כאשר ציוה השם, משה האט געטון אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן, אויסער מיט אים, ויקח את הישעיה, גענומען דעם ישעיה ווי א מעדאל לפני אלעזר הכהן, און האט אים געשטעלט פאר אלעזר הכהן ולפני כל העדה, און פאר די גאנצע געמיינדע. ויסמוך את ידיו, ער האט געמאכט סמיכה, האט אים ארויף אנגעלייענט זיין האנט ארויף אויף אים, וצוואה האט אים באפוילן כאשר דיבר השם, ביד משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים באפוילן, ביד משה דורך משה. יעצט גייען מיר אן צו לערנען די אלעס ווען מען דאווענט יעדן טאג, די דאווענעס קעגן קרבנות און שמפוין'ס הוסייני, וועלכע קרבנות רעדן מיר אונז דא? ס'איז געווען א קרבן תמיד צופרי און ביינאכט, יעדן טאג איז געווען צוויי מאל א קרבן תמיד, און פארוואס מוסף, פארוואס דאווען מיר איצט מוסף? ווייל ס'איז געווען נאך א קרבן, און פארוואס איז דא ראש חודש אויך? ווייל דעמאלטס איז געווען נאך א קרבן, סאו ווען מען דאווענט א עקסטערע תפילה זאלט איר וויסן דאס איז א סיבה אז ס'דא נאך א ריזן, ס'געווען נאך א קרבן דעמאלטס, און יעצט גייען מיר זעהן די אלע קרבנות, און מען דערמאנט עס טאקע דארט ביים דאווענען, כדי צו, ווייל נשאל מפנים, ס'פארסייני, ווייל אונז זאגן עס מיט די ליפן, ווערט עס דערמאנט. מ'גייט אנהייבן קודם מיט מיט איינס וואס מ'זאגט יעדן טאג, ווייל דאס איז די טעמא של ואני ובאים, מ'זאגט צוויי מאל דאס. מ'גייט אנהייבן קודם די ערשטע, וידבר ה' אל משה לאמר, און דער אייבערשטער האט צו משה אזוי געזאגט, צוו את בני ישראל באפעל די אידישע קינדער, ואמרת אליהם, און זאגן פאר זיי, את קרבני לחמי, מיין קרבן, דאס איז מיין שפייז, וואס הייסט, לחמי איז ברויט, דער בכור שוהל זאגט, אזוי ווי ברויט איז א זאך וואס מען עסט יעדן טאג, אזוי אויך דאס גייט זיין א טעגליכע, וועגן דעם רוף איך עס לחמי, לאישי, פאר א פייער אפער, רייכן איך אויך איר, תשמרי, זאלט עטץ אפהיטן, עס זאל שטיין ביים מקריב זיין דעם קרבן כהנים, לווים וישראלים איינגעטיילט אין משמורות, להקריב לי במועדו, צו מקריב זיין פאר מיך אין זיין צייט, זיין צייט איז יעדן טאג, ואמרתי להם, און זאגן פאר זיי, זה האיש ש. דאס די פייער קאר מאשין די קריוו וואס מקריב זיין השם פארן אייבערשטן כבשים לעמעלעך בני שנה ביז א יאר תמימים גאנץ אן א פעלער שניים ליום צוויי מאל א טאג עולה זאל זיין א קרבן עולה תמיד שטענדיג דאס הייסט די עולות א תמיד אז די קעוועס איכער טייסט ביי בוקר איין זאל זיין צופרי ווען ס'קעוועס א שיינע טייסט ביין א בוים זאלסטו מאכן די צווייטע נאכמיטאג ווען ס'איז נאכמיטאג ס'איז דא איין ערב איין ערב איז גלייך נאך חצות היום, חצות, דאן ווען די זון הייבט זיך אן צו בייגן צו מערב זייט, און די צווייטע איז ביינאכט ווען די זון גייט אינגאנצן אונטער, דאס איז צוויי ערב'ס, בין הארבעים, צווישן צוויי ערב'ס. ועשיריתו אייפא, און א צענטל פון א אייפא, סולת פון זעמל מעהל למנחה, פאר, סולת פון פיין מעהל, למנחה פאר א קרבן מנחה, בלילא בשמן, ס'זאל זיין אויסגעמישט מיט אויל. כוסות, ס'זאל ווערן צעשטויסן די אליווס, די וויעס, אהן, די וואס ווערט געמאכט דורך צעשטויסן די אליווס דארף זיין א פערטל פון הון פון פון א הון. עולת תמיד הוא א סי או, די עולת תמיד וואס ווערן געמאכט אזוי ווי ביי הר סיני, די רייכע ניחוח איז של השם. ונזכור רביעות ההון לקרבת האחד, און וואס טייטש מ'האט געגאסן, די גיסונג פון וויין זאל זיין א פערטל הון לקרבת האחד פאר איין לעמעלע בקודש האסיף, פון די הייליגקייט פון דעם זאל ווערן געגאסן נסך, א גיסונג שייכער פון וויין וואס מאכט שיכור, להשם פארן אייבערשטן. וואיז א קבר השני און די צווייטע קבר טאטע זאל מען מאכן בין הבאים צווישן די זייט נאכמיטאג, כמנחות הבוקר, אזוי ווי מ'מאכט צופרי חנוכּה און זיין גיסונג איז היו עשה זיין איש הרייך נוכח לה'. און דא גייען מיר אונז יעצט אריין אינעם שבת'דיגן קרבן. און ווי יא, הא! סא, פארברען. און ווי יא, אום השבת. אין די טאג פון שבת, שניי כבשים צוויי, שעפסן בני שנה תמימים ווי די יאר צו גאנץ ראפעלע, און שניי עשרונים מיט צוויי צענטלעך פון א אייפוס סולת פיין מעל מנחה פאר קרבן מנחה בלילה בשם און גשם מיש מיט אויל ונזכור מיט א גיסונג פון וויין. עולה שבת בשבתו, דעם קרבן עולה זאל זיין פון שבת און זיין שבת, דאס הייסט יעדע שבת באזונדער, אויב ער האט נישט געמאכט איין שבת קען ער נישט משלים זיין די אנדערע שבת, על עולת התמיד ונזכה, דאס איז חוץ פון די עולת התמיד וואס מ'האט שוין גערעדט, ונזכה און איר גיסונג. און יעצט גייט מען אריין איבער ראש החדשייך און תקריבו אור לה', און דער ראש און ראש חודש דארף מען מקריב זיין א עולה פארן אייבערשטן, פורים בני בקר שניים, די שטרן פון די בני בקר זאל זיין צוויי ואייל אחד, און איין אייל כבשים שעפּסן פון איין שנה ביז א יאר, שבעת ימים, גאנצע זיבן, זיבן גאנצע אן א פעלער, און שלשה עשרונים סולת מנחה בעליל בשמן, און דריי צענדליך סולת מנחה בעליל בשמן געמישט מיט שמן,

יעל א פאר שליש אהן לאויל און זיי גיסן זיין א חצי אהן זאל זיין פאר די פאר און א דריטל פאר אהן לאויל צו א ווידער ערביות אהן א פערטל אהן לעקעווע צו א לעמבעלע יוין פון וויין זויס אויל זויס אויל איז חודש בחדשו דאס זיין א חודש א חודש לחדש השנה צו אלע ראשי חדשים פונעם יאר איז אירז עם אחד לחטאת לשם און זאל זיין לשם השם על אויל איז א תמיד אויף די אויף דאס איז אויסער די עולה פון תמיד, יי ו סע זאל עס ווערן געטון ונזכור אין די זאנג הגיסונג אין די חודש הראשון די גייט מען אריין אין חודש פון די פסח'דיגע זאכן יא סאו די מלבים זאגט וויבאלד עס איז געווען סוף מדבר אין מען האט אנגעהויבן אריין אינגאנצן אינגאנצן די פערציג יאר מדבר האט מען נישט געדארפט ברענגען קיין קרבן פסח, אבער אזוי ווי מען גייט יעצט אריינגיין האט מען דערמאנט יעצט מען גייט און רבותי צוריק אין חדר אריין, מען דארף שוין אנהייבן צו געהעריג די זמן הנארמאל ווי בחודש הראשון בארבעסער יום לחודש, די ערשטן טאג די ערשטן פסח די ערשטע חודש די פערצענסטע טאג פון חודש פסח לה', ס'איז שוין פסח רבותי ניסן נגאלין ניסן הסידן נגאלין אונז האלט מען שוין דארטן, יום בחמישה עשר יום און די פופצנסטע טאג לחודש הזה אין דעם חודש חג העט זיין א יום טוב, שבעת ימים, זיבן טעג מצות יאכל, זעקס טעג, זיבן טעג זאל מען עסן מצות, וביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשי, די ערשטן טאג זאל זיין הייליג אויסרופן, קיין שום ארבעט זאל מען נישט טון, ווי קרבתם, און זאלסט מקריב זיין אישה א פייער אפער עולה לה', א קרבן עולה פארן אייבערשטן, פורים. בני בקר און שטיר און יונגער אידער שניים צוויי ואייל אחד און איין ווידער ושבע כבשים און זיבן לעמעלעך בני שנה אלט ביז א יאר תמים און גאנצען אויף אלע יער זאל זיין לכם פארהענגען מנחתם און עס גיין מנחתם און זייער מנחה זאל זיין סולת מעל בלילה בשמן געמישט מיט אויל שלושה עשרונים לפר און שני עשרונים לאייל תעשי. דריי עשרונים פאר די פאר און צוויי עשרונים פאר די אייל, פאר די ווידער זאלסטו מאכן איסור נסון א צענדל תעשה לכבש און איכות פאר דעם ערשטן פאר איין כבש די שבע סוכותים פאר די זיבן לעמעלעך איז אירע חטאת איכות און איין סוער ציג פאר א קרבן חטאת לכפר עליכם צו פארצייען אויף ענק מלבד עולת הבוקר אשר לאוהלת התמיד, תעשי עס איילה, חוץ פון אוהלת הבוקר וואס מען מאכט פון אוהלת התמיד, זאל מען מאכן די אלע. ק איילה. אה wow. אזוי ווי די דאזיגע וואס מען האט אויסגערעכנט תעשי זאלסטו אויך מאכן ליום צו יעדן טאג שבעת ימים פון די זיבן טעג, לחם, שפייז, איש רייך נכוח לשם, א פייער קרבן, א געשמאקע גערוך פארן אייבערשטן, אל אוהלת התמיד, אויסער די קרבן עולה תמיד די היעשה זאל עס די קרבן מוסף געמאכט ווערן ונזקו און זיין גיסן און ביום השביעי מקוה קודש יהיה לכם און די זיבעטן טאג מקוה קודש זאל זיין אויף אים כל מלאכת עבודה לא תעשי זאל מען אויך נישט מאכן קיין עבודה און ביום הבקירים יעצט גייט מען אריין שביעית שביעית האט מען געברענגט בקירים מען האט געברענגט שתי עליכם עס ווערן אנגערופן בקירים. אדער איז די ערשטע קרבן פון ווייץ אין בית המקדש וואס איז מקריב פון די נייע תפילה. בקריב חמר ווען מען זאל מקריב געבן מנחה קדושה להשם, דאס איז א נייע מנחה פון די נייע תפילה להשם פארן אייבערשטן בשבועותיכם, אין די יום טוב שבועות, דאס מיינט צו זאגן די וואכן, די טעג וואס קומען זיך ענדיגן די זיבן ספירה טעג, די זיבן ספירה וואכן. מקרא קודש יהיה לכם, א הייליגע אויסרוף זאל זיין. פאר ענק, כל מלאכת עבודה קיין שום ארבעט לא תעשה זאל נישט געטון ווערן, והקרבתם עולה, דאס מקריב זיין א עולה א קרבן עולה רייכן חוה פון א געשמאק ריח לשם פארן אייבערשטן פורים און א בוקע שטירן אין קריר שניים צוויי איי לעכער איי ווידער שבע כבשים זיבן לעמלעך בני שנה אלט בזה יוד און מכסים סוירס בלילה בשמן זיי זיין געמישט מיט אויל שלושה סרוים לפאר פאר אחד שני סרוים לאילה אחד. איסורין איסורין לעכבת אחד, די שבעת הכבשים, שעיר עכת אחד לחבר אליכם, דאס האט מען מחבר געווען, דא שטייט נישט חטאת, פארוואס? ווייל ווייל וויבאלד מ'האט מקבל געווען די תורה, און האט מען געזאגט אז אז מ'האט זיך גערייניגט די תינוק שנולד, מלבד עולת התמיד, חוץ פון עולת התמיד, מכסה תעשה תמימים, זיי מאכן גאנצע פעלער, יהיה לכם זדון ונזקיים, און זייער גיסאכץ. סאו איך האב יעצט געלערנט מיט שייעלע, איך האב אנגעהויבן צו לערנען מסכת תענית,

איי איי איי איבער חודש השביעי אינעם זיבעטן חודש חודש תשרי באחד לחודש אין די ערשטן טאג פון חודש מקרא קודש איז אן הייליג אויסרופן יהיה לכם זאל זיין פאר ענק כל המלאכת עבודה אלע מלאכות עבודה לא תעשי זאל מען נישט טון יום תריעו ס'איז א טאג וואס מען בלאזט

שני עשרונים לויער האב איך מיר דערמאנט צוויי עשרונים פאר די ווידע ואיסורין איחוד און איין איסורין לעכעבעס איחוד ואין ואין לעמעלע די איינציגסטע לעמעלע שבע אז הכבשים פאר די זיבן לעמעלעך איסור איז איחוד חטאת און איין ציג פאר א קרבן חטאת לכפר עליכם צו מכפר זיין פאר אייך מ ו עולת החודש איז חוץ פון דעם וואס מ'דארף ברענגען א עולה פאר די קרבן חטאת פאר די ראש חודש. ומכוסה אני מנחה באורות התמיד, ומכוסה אני מנחה ונזכרים מן הגיסין כמשפטם, לריח ניחוח היא של השם, יעצט גייען מיר צו אריין דא יום כיפור אין א, רבותי זענט איר גרייט פאר יום כיפור? אה, מ'מוז מאכן א קודם ארוך ימים, וואס? אקעי, מיר גייען אריין יום כיפור. איבער יו ס איבער יו ס אייר אין די צענטן טאג לחודש השביעי הזה פון די זיבענטע טאג אין חודש מקרא קודש יהי לכם וניסתם זיין שעשיכם כל מלאכה זאל אונז זיך פארהאנען אין ענקער זעהל זאל נישט טוהן אלע די זאכן די פינף עיניים אין איינע פון די זאכן מ'זאל נישט עסן אזוי ווי יעצט סארי ווען עס איז זיך לערנען עס פאר יעצט עס איך נאכנישט איז נישט קיין עכטע, נישט קיין עכטע חברה. אקעי. ווען איז דעם שייך מיט א פאנגע ענקער נפש? כל מלאכתו לא עשי, והקרבתם עולה לה', זאל מקריב זיין א עולה פארן אייבערשטן רייכן כח, פאר בן בקר אחד, אייער אחד, כבשים בני שנה שבעה תמימים יהיה לכם, ומכוסה מני מנחה סולת. זאל זיין פון פון מעל בלילה בשם געמישט מיט אויל שלושה עשרים לפאר שני עשרים אויל אחד איסורין איסורין לקיבוץ ואחד שבעה לשבעה עשר כוסם שעירי דמי אחד חטאת מבער חטאת הכפירים חוץ פון דעם וואס מען האט אויסגעברענגט די חטאת פון יום כיפור דאס איז פאר און דאס איז אסור

מקרא קודש שלכם, קאן מען אייך עס אוועידא לא ששי, מ'זאל נישט מאכן קיין מנא וואויקא מלאכות אין די צייט, די חג אויסעם, מ'זאל ברענגען א קרבן חגיגה, מ'זאל מ'זאל מ'זאל מאכן א יום טוב לשם, א חג לשם, א יום טוב פארן אייבערשטן, שבעת ימים פאר זיבן טעג, והקרבתם עולה, מ'זאל ברענגען א קול עולה, איש ארעכין לכח לשם, פורים, שביעי בני בקר, שלושה עשר עילים,

לארבע עשר כבשים איז איהר מער שמח לחדש מלבד דאס טאג מיט די נחת פון יזכור, דאס איז די ערשטע טאג פון סוכות, די צווייטן טאג סוכות האט מען געברענגט אזוי, ביום השני וועגן דעם חול המועד זאגט מען דאס אין מוסף זאגט מען אייביג דאס דארטן שטייט דארטן וואס מ'זאל זאגן איז וועגן די קרבנות, די צווייטן טאג פורים בני בקר שניים עשר איילים שנויים.

יעדע מנוחה פון אבות זאל מען נישט טוען ווען קרבתם עולה אויס שרייכן הויך אויף השם, פר ע אחד, איל אחד כבשים ריין שלא נשרפו תמימים, מנחת האמר איז קאי הם, לפר לא איל ולכבשים, ומספרם קאי משפט, איז איל חטאת אחד, מלבד ארץ התמיד מנחת ה, ונזקה. איל ה. תעשה לשם, די אויסגערעכנטע חורבנות זאל מען מאכן פארן אייבערשטן במו ידיכם אין זייערע צייטן און זייערע ימים טובים, לבד מן הדרכים, אויסער ענקערע נדבות, ונד וסייכם און ענקערע נדבות, ענקערע נדרים און ענקערע נדבות, לעלותיכם, לעולותיכם פון ענקערע עולות ומנחתכם פון ענקערע מנחות, ונזקיכם פון ענקערע גיסונגען ולשלמיכם פון ענקערע שלומים. ויאמר משה אל בני ישראל, און משה זאגט פאר די אידישע קינדער ככל אשר ציווה ה' את משה, אלעס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה. וואו! הונדערט און אַכט און זעכציק פסוקים! ברוך השם! פארוואס לך לק? דאס מיינט צו זאגן לל' חק. חק, למד למד, זעכצן. לחלק. אבער מ'גייט מאכן חק דא. חק איז למד למד איז זעכציק איז סמך. שחק. שחק וואקאל איז רר איז הייליגע שחק. אלזא גמרא הייסט ס ח ק פיני. קענסט זאגן ס ש ש ש ס ש ס ח ר אקעי ס ש ס אקעי יעצט גיימיר צו אריינגיין משנה משניות טאמער האט עס געמיינט אז ביז יעצט גייט עס זיין שנעל און מיר מאכן נאך שנעלער יעצט. חק ל רבי יואל איז ל ל ל ל ר ר. אה אקעי אקעי אקעי מסכים. זיי גייען מיר יעצט אריינגיין יעצט דא אין די משנה אין אהלות פרק טז ו און דאס זאל זיין לעיל נשמת רבי שלמה בן נפתלי. ווער איז רבי שלמה בן נפתלי? דער רבי וואס ליינט אויס פיגורן. זאגט די הייליגע משנה סוגאות של חצות? ווען חצות פארוואס ווילסטו אויספאסטן? מיר זענען דאווענען, מ'האט דאך נישט דאווענט.

א גראבע שטיק שטאף, וקופת עוו. און ס'איז א שטיק א דיקע קלאץ. יעצט גיימער לערנען וועגן טומאה. אונז גיימער עס דורכגיין שנעל, ווייל כ'האב געגעבן א קליינע קורצע זאך. די היינטיגע צייטן, אונז האבן שוין גערעדט פריער אז די טומאה, א מענטש חלילה וחס גייט אוועק פון די וועלט, חברה קדישא נעמען קער פון אלעם און אלעס מסודר. באט ווען אמאליגע צייטן, איז אפילו היינט אויך ווען ס'געשענט א עקסידענט חס ושלום, ס'צופליקט זיך שטיקלעך, רופט מען חסד של אמת, מ'נעמט, מ'טרעפט צאם אלעס, מ'אקערט אלעס אויס. אבער וואס איז פלוצלינג פאם? עס פעלט א פינגער, ווי איז עס? אונטער יענעם קלא. אה, ס'איז א קוין, וואס איז די שאלה וועגן טעמים און זאכן? אויב עס ליגט א כזית מעש ערגעץ, עס ווענדט זיך, ס'איז נישט יעדע זאך מאכט טומאה גלייך. ס'ווענדט זיך וואס, צו עס איז א מייל, צו עס מאכט א מחיצה, צו ס'טיילט אפ אז די טויט גייט, די טומאה גייט ביז אהין, צו ס'מאכט א עול אז נישט נאר דא, נאר אלעס ארום ביז אין די אוטו. אונז גיימיר דיסקאסן די אלע זאכן דא, און טאמער ס'ליגט אויפן פלאר עפעס, נאר מען זעט עפעס אונטער א האלץ, אויב די האלץ איז געווען א טפח העכער, דעמאלטס קריעט עס אז ס'זאל זיין אזוי ווי א אוהל, און טאמער ס'איז געווען א, מען גייט באלד רעדן, טאמער איינער האט געמאכט געבויט א רום אין א הויז, האט צוגעלייגט א מחיצה אינמיטן, ער האט געוואלט האבן א עקסטערע בעדרום דארט, האט ער אריינגעטון צוויי דריי ווענט אזוי יעצט, און ס'ליגט יעצט א עקסטערע רום דא, ווענדט זיך אויב ס'איז אינעווייניג אויב ס'איז אינדרויסן, אויב ס'ליגט די מעסס אינעווייניג דארטן, גייט עס ארויסגיין גייט עס מאכן אלעס טמא, און אויב ס'ליגט אינדרויסן דעמאלטס גייט עס קיינמאל נישט אנקומען דא, איז בלייבט עס טהור ווייל ס'איז אפגעטייט, די אלע זאכן גייען מיר יעצט לערנען יעצט. אינעווייניג סוגות אווער וקופות אווער, א דיקע שטיקל שטאף אדער שטיקל קלאץ אינעם אוויר נעשה טומאה, עד שיהיה גבוה מן הארץ פסח טפח איז אלע נאנט הויכע טפח, כפיל און זי אגב איז זייער אויבסעגע געקאפלט, געדאבלט, איינס צום צווייטן אינעם אוויר נעשה טומאה, עד שתהיה עליונה גבוה מן הארץ פסח טפח, טבליה של עץ, דאס איז טעבלעטס, נישט די טעבלעטס וואס מען מיינט פון ענק, נאר טעבלעטס אזעלכע, נישט טאבלעטן אויך נישט, טבל'ן, א טבל. פון האלץ, זי ע רבה זי, איינער מעביר עשה סתימה, עד שתי הלוויונים גבוהים מן הארץ, פותח טפח, ס'איז געווען א אפענונג פון א טפח. ואם הוא איש השש, אויב ס'קומט פון מארבל, מארבל קומט פון וואו? פון די ערד. אה, דעמאלטס איז סתימה בקעת ועולה בקעת ויורדת, ס'הייסט אזוי ווי די ערד, ס'גייט ארויף ביז אויבן ס'גייט אראפ ביז אונטן. משנה ב', טבליות של עץ, שהנוגע זה בזה, בקרנותיים, וואס הייסט קרנותיים? די קארנערס. די ווינקלען, ס'איז דא א פלייוואד דא, א פלייוואד דא, און ס'כאפט אן איינעם די צווייטן, איז דא א טומאה אונטער דעם, און כאטשיג ס'איז נישט די זעלבע האלץ איינס צום צווייטן, וויבאלד ס'רירט אן איינס די צווייטן, איז עס והאם גבוהות מן הארץ פסח טפח, און ס'איז גערעיזט א א תליסה פסח טפח, טומאת אחת אחת מהם, אויב ס'איז דא א טומאה צו קומט אונטער איין האלץ, הנוגע בשניה, ווען ס'כאפט אן די צווייטע, טומאת תבוא שבעה, באקומט א צווייטע מין טומאה, כלים שתחת ראשונה, אויב איינער האט א טומאה פון שבעה, אבער כלים שתחת ראשונה טמאים. ווערט טמא די ערשטע שטאכס א שניה טהור. א שולחן, א שולחן איז נישט אזוי ווי היינטיגע טישן וואס קומט צאם די פיסלעך, אמאל איז געווען פיר פיר ברעטער אזוי, וואס איז קריעט א קאסטן, עס האט נישט געהאט קיין דאך און נישט קיין פלאר, און אויף דעם האט מען ארויפגעלייגט א האלץ, דאס איז געווען די שולחן. יעצט אויב עס שטעקט זיך ארויס מער ווי א טפח, א שולחן אינו מביא את הטומאה עד שיבוא רביע, בפסח טבח, עס זאל זיין א פערטל אז צו זיין, וויאזוי? ברייטער מיט א טפח פון די פון די פון די פירעקעדיגקייט. חביות, פעסער, שאין יושבות על שלהן, דאס איז נישט אליינס, זיי אזוי, אוי מיתות על צדהן, זיי אזוי, אופס, באוויר, אין די לופט, והיינו הגה זיפ בזיפ, אויב ס'הייכט טפח, ס'איז דא א טפח, טומאה תחת עכז מיינט עס האבן איין טומאה אונטער איינס, טומאה בכעס ועולה, בכעס וירס, באמת ווארום אימער טהורות, אבל אימער טמאות, אויב געוואויר איז מען אונס פסח טפח, טומאה אכ ז אכ ז אכ ז מענט אכ ז כולם טומאה, דאונט ראן אוועי, האב נישט מורא, דו פארשטייסט נישט, אונז זעמיר נישט, בין איך נישט אליינס, זעמיר אונז אלע צוזאמען דא, ס'איז דא אסאך זאכן וואס מען דארף אריינגיין טיפער אין די זאכן, און דאס איז נאר די אויבנאויפנדיג, אבער קומט ווייזט מיר מיר מיט ביז די זוהר, אונז גיימיר דא אריין שנעל. זאגט די משנה ד' ביה ש חצוצרי בנסרים, א שטוב וואס מ'האט צוטיילט חצוצרי במחיצה, מ'האט געמאכט א חציצה, מיט נסרים מיט אזעלכע ברעטער, אויב יריעות אדער מיט פירהאנגען, מ'האט געמאכט א מחיצה. מן הצדדים פון די זייטן אויב אין א קורת אדער האבן געמאכט ווער ס'איז שוין אמאל געווען אין יוראפ איז דא אזעלכע הויעכע ריזיגע דעכער ס'איז דא מענטשן מאכן א פלעט אינמיטן בויט מען אריין אזוי ווי א רום א עקסטערע בעדרום מיט א לייטער גייט מען ארויף דארטן כ'האב געבויט אזאנס אויבן אין א קורת טומאה בבית ס'איז דא א טומאה בבית זיי קענען נישט קיינער נישט בחצות טהורים אויב די טומאה איז אין די בית דעמאלט די כלים אינעווייניג אין יענע עדישן דארטן איז אין די אריבער די מחיצה איז טהור אבער טומאה בחצות אויב די טומאה איז נאר די פלאץ ווי מ'האט געמאכט די חציצה כלים שבבית ס'טמא'ען כלים שבחצות.

ואין ביינער לביינער קורת פסח טפח, טמא בפנים קאן ש כנגד יציאה מטמאים, טמא מחוץ קאן ש בפנים אם יש במקום הטמא טפח על טפח ערים טפח טהורים ואם לאו טמאים, אם יש בין טבע לקורת פסח טפח בין כך ובין כך טמאים, און עס שטייט פון הייליגן ר' נחמן אז מען זאגט אפילו די אותיות פון משנה ספעשעלי פון מסכת אוהלות פון פון סדר טהרה איז א תיקון פאר יסוד ס'איז א תיקון פאר אלע אלע זאכן, סאו האטס נישט מורא הערטס אויס שמעי כעונם. און מען זאגט ווייטער, משנה ז', בית שמילאו עפר אוצרות, דאס הויז וואס מען האט אנגעפולט מיט זאמד אדער מיט שטיינדלעך, גרעוועל, און ביטלו, און עס איז געווארן, מען האט עס מבטל געווען, אז עס זאל בלייבן דארט א שטיק צייט, וכן קריה של תביה, די זעלבע זאך אויך איז א בערגעלע פון תביה, אוי גל של צרורות, א הויפן פון שטיינער, אוי אפילו כגלו של אחן, ואפילו טמא בבצע לכרם, טמא בכעס, ועולה בכעס וירז, סי' משנה ח', חצר הקבר, די הויף פון הקבר הוי מתוך הטהור עד שיהיה בו ארבע אמות כדי ווערט בשמים צל אמרם ארבעה טפחים קודש עשו הגורל לקבר בין אמער איז ביים מיטה על צידה עין טמא אלה כנגד הפסח אסר איז עושו גורל לקבר עין טמא אלה עד ארבעה טפחים ובזמן שיהיו אסר לגויל רבי יהודה אומר כלא חיבר כלא חיבר משנה ט חבית שיהיו מלאים משקים טהורים א פאסל פול מיט ריינע טרינקען און מקוה'ס צומת פסל מיר האבן געלערנט פאריגע וואך צומת פסל ועשו הגורל לקבר געמאכט א שטאפל פאר די קבר הנוגע בה טמא טמאת השבעה

איבעהן, כשנייכער צו זייסם, פשוט איז שטייער ידען להם, אם יש בידו פסח טבח, מאי ואיזה טמא, ואם לאו, אינו מאי ואיזה טמא. וואו! לערנט יעצט פרק ט ו אין הנהלת. יעצט גיימיר לערנען מסכת סנדה, דף קג עמוד ב', האט מען שוין גערעדט פאריגע וואך אויך, אז טאמער עס איז ארויסגעקומען א בעיבי וואס איז נישט קיין בעיבי, עס איז אזא, עס האט א צורה וואס איז זייער, מען קען עס נישט דערקענען אפילו, און עס האט נישט קיין צורת אדם אפילו. סאו אויב עס איז א צורת בהמה, אדער צורת, אלע זאכן האט מען גערעדט פאריגע וואך, יעצט גיימיר רעדן אויף רבי ירמי' בן אבא בן רבי יוחנן. מייצעך. וויאזוי הייסט עס אז זיי האבן א צירוף פון מענטשן? מוז האבן א שטערן ועגבנין ועגבנין און אויגנברעמען, עיניים און אויגן ולסוסת באקן וגבות הזהב און די טשיק באונס ווי ס'וואקסט די בארד, די טשין, עד שיהי' כולם כאחד אלעס דארף מען זיין צוזאמען רוב אמר ח ס, רוב זאגט מען ח ס אז מ'מיינט זיך די שטערן ועגבנין און די אויגן, איינע פון די אויגנברעמען ועין, איין אויג, ולסוס און איין באק וגבות הזקן און איין זייט פון די ביין, עד שיהי' כולם כאחד דארף מען זיין, ולא פליגי ס'נישט קיין מחלוקה, הוא כמאן דאמר כל צירות, הוא דאמר מצירות, די וואס זאגן כל צירות דארפסטו האבן ביידע זייטן, די וואס זאגן מצירות מיינסטו א האלבע זאך יוט. מאיז ווייל די משיב רייד פרעגט א קשיא אויף דער ווייט פון חת ס, צירות פנים שאמר י אפילו פרצוף איך מיין א פרצופן, חוץ מיין אויזן, דעם אמר דעם אחד נמ, דעם אחד נמי סגי, אז איין גליד איז אויך גענוג, עס זאל גערעכנט ווערן א מענטש, אמר אביי, כי תניא הי' לעקב תניא, כמאן דאמר כל צירות, ווי בו ס אמר לאורים כמאן דאמר מצירות, מאי אחד, אחד אחד, ומרובא נברא באחת בעין אחת ובירך אחד, מן הצד אימו טמאה באמצע אימו טהורה ומרובה ושתו ושתו נוקב, אויב די וויישן פון א וולד איז געווען געלעכערט איז עס א טרייפע, אימו טמאה, ושתו אטעם וואס איז געווען פארשטאפט, אימו טהורה ווייל עס וואלט קיינמאל נישט געלעבט אפילו. זאגט דער הייליגער זוהר הקדוש, מען האט שוין גערעדט פון דעם פארדעם אין פרשת בלק, באט אונז נישט, ווייל אונז האבן עס נישט געלערנט, באט עס איז שוין געשטאנען אין די חק דארטן. דער זוהר פארציילט דא. אז שבת איז א מורא'דיגע הויכע מדריגה, ס'איז דא א מידה וואס ווערט אנגערופן בינה, ס'איז דא אויבן, עס איז דא די עולם, די דריי אויבערשטע וואס איז דא וואס הייסט קיסר חכמה און בינה, חכמה איז אבא, און בינה איז אמא, ס'הייטש ס'איז דא די פעמענען סייד און די מעסקלען סייד, די טאטע און די מאמע, יא? ס'קומט שבת. וויאזוי ווערט אנגערופן שבת? שבת המלכה, היא שבת, שבת ווערט אנגערופן א לשון נקיבה, ווייל שבת קומט פון די מידה וואס הייסט בינה, און בינה איז מאמע וואס איז א נקיבה, וואס א נקיבה ווערט אויך גערופן בת, א טאכטער, השומר שבת הביין עם הבת, סאו די בת, יעצט שבת איז מחובר צו די דריי הויכע ספירות וואס הייסט. חסד, גבורה, תפארת, וואס די זענען קעגן אברהם, אברהם איז חסד, יצחק איז פחד, יצחק איז גבורה, און יעקב איז תפארת, אזוי ווי אונז זעהן מיר דארט אין קר י מסתתר דארטן, יא, תפארת ביד ה', דאס איז תפארת, סאו דאס הייסט חגת, דאס איז חסד גבורה תפארת, סאו און דאס זענען דריי וואו'ן, סאיז דא דריי וואו'ן, איין די קעפל פון השי ת איז דריי וואו'ס, איין וואו', צוויי וואו', דריי וואו'ס, חסד, גבורה, תפארת. אברהם, יצחק, יעקב. און דאס גאנצע שבת'דיגע סדר זעהט מען עס דרייט זיך ארום די דריי זאכן. מען גיסט אריין אין די וויין דריי מאל אברהם יצחק יעקב, מען מאכט דריי סעודות, און ביי די סעודה זאגט מען אז קינדער סעודות מיינען נישט שרייבן זיך אפ זאגן געב געב אויך דורך די דריי, דאס איז אלעס די דריי זאכן, סאו שיען, די אות שיען רעפרעזענט די דריי אבות, בת רעפרעזענט בינה וואס איז וואס איז אימא? וואס איז א פעמינין? סאו מ'נעמט דעם שיען און דעם בית און דעם סוף צוזאמען, וואס ווערט עס? שבת. סאו שבת איז צוזאמגעשטעלט פון די די חגת, די ח' סגולי תפארת, און ס'איז זיך מקשר מיט בינה און אויך מלכות, ווייל מלכות איז אויך א פעמינין זייט, מלכות איז אויך בת. סאו יעצט גייען מיר אריינגיין דא. עלמא דאיתא, אין די עולם הבא אי א היכלא, איז דער היכל, להאי נקודא עלאה צו די הויעכע נקודה וואס ווערט אנגערופן בינה און צו חכמה וכד אי קיימא און און ווען זי שטייט ונטלה בגדפוה און זי נעמט מיט אירע פליגלען לאבאן צו די אבות להתעטר אל עילה זיך צו באקרוינען אויבן און די אבות מיינט צו זאגן חסד גבורה תפארת וואס איז די אות פון שיען וואס דאס באקרוינט זיך אויבן דארטן אלעס ווערט אנגערופט צוזאמען שבת שיען איז פון די חברה פון די חסד גבורה תפארת, און בס איז בינה, וכד אבוהן, און ווען די אבות מסתתרין לעילה בגובה נקודי עילאה, ווען זיי גייען און זיי זענען זיך מסתתר אין די הויכע נקודה וואס ווערט אנגערופן בינה, דעמאלטס עיקר שבת ווערט עס אנגערופן שבת, די קאנעקשאן פון די צוויי זאכן פון די דריי ספירות מיט די איין ספירה ווערט צוזאמען אנגערופן שבת. נקודה תתאה. די אונטערשטע נקודה פון די אלע ספירות ווערט אנגערופן מלכות, ווערט אויך אנגערופן בת, קדמת אתרא באבון, ווען זיי קאנעקטן זיך אויך מיט די חסד גבורה תפארת, עיקר שבת ווערט אויך אנגערופן שבת פאר די זעלבע טעם, היי נקודת התוה סלקא, דעמאלטס גייט די אונטערשטע נקודה גייט ארויף, ווי עס חזי'ט, ווי עס קאשי'ט, און ס'באווייזט זיך, און ס'באצירט זיך. כדיין כל חדוה דעמאלטס אלע שמחה און שתכח געפונען זיך לעילה וסעתה, פון אויבן ביז אונטן פון אונטן און די אויבערשטע וועלטן און אינערשטע וועלט ועלמין כולי און אלע וועלטן האצילות בריאה יצירה עשיה בחדוה זענען אין א שמחה און אלע אין א מורא'דיגע פרייד און בהאי לידיה ווען עס איז געווען פרייטאג צונאכטס עס קומט שבת האי נקודת פשט און אורה די נקודה פארשפרייט די ליכטיגקייט און פרשת גדפון פארשפרייט אירע פליגלעך על עלמה אויף די גאנצע וועלט וכל שטונן אחרים מתעברים און אלע אנדערע שלטונים גייען זיך אוועק, די אלע דינים, די אלע חיצונים האבן נישט קיין שום שליטה און נטירה, און זיי היטן אפ, אזוי ווי שמירת שבת, א שומר שבת, אזא שמירה השתכח על עלמא געפינט זיך אויף די גאנצע וועלט, און כדאי און דעמאלטס איז תוסף ריח נשמתו, קומט צו א נייע נשמה בישראל אויף יעדן איד, על כל חד וחד אויף יעדן איינעם, א נשמה ישרא. און ביי הי נשמתי יסיירא מיט איין הייליגע נייע נשמה נשי און דאס מאכט פארגעסן כל עצבה, אלע סעדנעס, אלע דיפרעשאן, אלע ענקזייעטיס גייט אוועק וחיימסטען אלע ענגער, אלעס גייט אוועק, אלע גילט און שעם, אלעס גייט אוועק, ולא אשתכח עס געפינט זיך נישט בר נאר חדוה.

און אזעלכע קופער וואסער שנעשה הכל שחור, דורך דאס מ'מישט אויס ביידע ווערט אלעס שווארץ, אויב שוין נסן איז טז, ער האט געהאט וואסער וואס אין זיי האט זיך געווייקט סעפרען, לתוך מי חרקום, ס'האט אריינגעלייגט דארטן א מין גראז וואס מ'פארבט מיט דעם, מיט די סעפרען וואסער, שנעשה הכל ירוק יעצט ווערט אלעס גרין, חנקה כיוצא בזה. און אלעס איז מען חייב וכמה שיראה, וויפיל פארב דארף מען מאכן אז עס זאל זיין חייב, כדי לסבוי חיד שארכה ארבעה טפחים, עס זאל זיין גענוג מען זאל קענען פארבן מיט דעם א פאדעם וואס איז לאנג פיר טפחים, הטובה אורך ארבעה טפחים, אויב איינער שפינט פיר טפחים כל דבר הנדפר, יעדע זאך וואס מען קען שפינען חייב, איכות הטובה עשר צעמער, סיי וואס ער שפינט וואו, אויס א פשתן אדער פלאקס, אויס א נויץ אדער פעדערן, אויס א שעיר אדער האר, אויס א גיטין אדער א אדערן און חייקל כיוצא מן הא, אויס אויס א לעבעד, איינער וואס מאכט ער מאכט ער פרעסט צוזאם פיל מיט פעדעמער אז זיי ווערן באהאפטן און צאמגעקלעבט איינער צו צווייטן, הרי זה תולדות טויבער וחייב, והיא שהיא לאווי דבר שאפשר לתפוס, חייב נאר אז מען האט צוזאמגעקלעבט א שטיקל האלץ, א שטיקל פילץ וואס מען קען שפינען מיט דעם. חיט אורך ארבעה טפחים, א פאדעם וואס איז לאנג פיר טפחים באובער ביינער אין א רעגולער דיקקייט. צו דו מוזט עס ספר חסידים סימן קלז ז, בכל דרכיך אודאי איי, כל אדם ירא שמים, יעדער מענטש ווער עס איז ירא שמים קשיא קוה אצל עובר עבירה, אפילו ווען ער רעגט זיך אויף אויף איינעם וואס האט געטון אן עבירה, ישקול כעסו, ער זאל נישט ווערן, ער זאל נישט פארלירן זיין זיין זיין געוויסן, ארויסצוגיין פון די כלים, ער זאל ישקול, ער זאל עס סקעילן, ער זאל עס. ער זאל זאל בעלענסן זיין כעס, ער זאל זיין געטראלט, קאנטראלט, דאונט געט אוט אוו קאנטראל, כדי שתהיה דעתו מישבת סביב רבינו לבין עצמו, זאל זיין דעת זאל בלייבן מישב, ויעל אויף אים ווי לעם דאס רצון משה רבינו רשום, כשכעס אויף בני ראובן אמר, האט ער געזאגט תרבות נ אנשים חטאים, לפיכך בן בנו, זיין אייניקל, נעשה עבד, ווער איז געהייסן זיין אייניקל?
יהונתן? בן גרשון.
בן גרשון, איז געווארן א עבד לפסל מיכה, אף על פי שלשה לשם שמים מקואות, באמת האט ער זיך גערעגט לשם שמים, חיים יצחק שום מצוה לא ירחיק, אויך זאל מען נישט זיך צופיל דערווייטערן, אלעס האט מיט אים מיט א בעלענס. בכל דרכים של אדם יראה היכי יעשה המצוה, ביים משחק ביים בכעס דארף מען זען היכי תוכן למשה לשבת און היכי כתיב מאת זוהר ג, די היינטיגע אונז לערנען יעצט אספו ר בשעת שביתת התענית, וויאזוי האט משה געקענט צוברעכן די לוחות וואס איז געשריבן געווארן באצבע אלקים, אלא לתקנת ישראל, ס'האט זיך געטון פאר די טובה פון די אידן, אמר, ער האט געזאגט מוטב שאהיה חייב, ענדערש איך זאל זיין חייב, אל יהיה כל ישראל חיובים. און נישט די גאנצע וועלט זאל זיין חייב, וכיוון שחרב אפו לשם שמים, וויבאלד עס איז געווען לשם שמים, הסכים עמו הקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער האט זיך מסכים געווען ואמר לו, יישר כח ששברתו, שקויעך פארן עס צוברעכן, דורך דעם איז ארויסגעקומען א גרויסע טובה, ווייל עס האט באקומען די מצוה פון תשובה, און עס איז ארויסגעקומען דורך דעם יום כיפור, און אזויפיל זאכן וואס אונז האמיר היינט, וואס אונז דאנקען דעם אייבערשטער, איז אלעס ארויסגעקומען דורך דעם, וואס דעמאלס בשעת מעשה האט עס אויסגעקוקט ווי די ערגסטע זאך וואס איז געשען, אבער עס איז ארויסגעקומען די גרעסטע טובה, קומט אויס אז שביעות הרצון איז בעצם איז א ממש א טובה געווען פאר כלל ישראל וואס האט אונז צוגעברענגט צו דעם וואס זאל מען זיין נאר נענטער צום אייבערשטן. ברוך געהארענט גוט שבת גוט שבת ברוך השם לעולם און עולם אמן ואמן.